Şev tarî yo rê bi kevir û ez mest. Şev tarî yo rê bi kevir û ez mest, qedeh ji destê min ket û neşkest. Parêzerê wê xweş parêziyê dike, eger ne sed qedeh bê ketin şikest. Dema xweş be Zikran Balakanî em ê îro behsa tesewufê, behsa ilm û irfan û behsa berhema mamosteyekî hêja bikin weke hûn hemû yê strana car caran nas dikin mamoste Xozan Comert wê bi me re be berhemeke nû derxistiye bi navê Xozan em ê îro Ve mamoste Hozan Cumer re ba xwe mamoste bi xêr hatî. Maf xêrê da bî hurmet dikirin tu jî xêr hatî ser ser û ser çavê me. Berhema te ser xêrê be pîroz be. Gelek spas dikim ji me re jî temamî gelê me re ser xêrê be. Mamoste bêgom min em ê behsa berhemê bikin lê belê no bernameyê de berê wî ji bo hem فرسatike niha êdî ew derfeke de dest me em bipirsin hem ji bo kesê ku meraq dikin hem ji bo temaşewanan hem ez bixwe meraq dikim te bixwe ji malbateke elewî qizilbaşî te bixwe di milî zarwayê te di miliye kirmancikî di kirmancikî erê zazakî erê te bixwe ji dêrsimê lê tevî wan hemiya jî te helbestên tesawufê dibêjî irfanî dibêjî te bi kurmancî dibêjî û tu çûyî medreseya jî em hinekî behsa wê serpêvakiya te bikin çawa bû mesen belkî ji bo gelek kesa kesekî ku ne bi hêz ba an jî nec malbatek bi hêz biya dibe ku asîmle bibiya biheliya elewiyek here medresê dibe ku bihele bike bin bandorê lê te hem ew bi taybetmendiya xwe parastiye di hemkariya tu vê aliyê wî jî bigirî bikî dewlemendî ji xwe re hinek behsa wê bike çawa bû ev serkeftin çawa te ev dest xist. Belê heval gelek gelek spas dikim va Yani rasterast jî gelê me vî warî de röpertajêke ez çêdikim programêke çêdikim yan jî dostekî hevalekî em rêwîtiyê de komalê de wexta ku ew mesela ku em bibêjin medrese derdikeve, dikevin Allah Allah. Taybetmendiyê çawa dibe elewî û medrese? Dikan kurdên me mezhebê wan şafîî ye. Hewkî vek mecbûr im. Lê Kurdê ke bûne Henifî û Sunnî, wanan jî Yêzîtî û em bibêjin ji Elewîtî derbazî wê derê bûne. Lê va çi wextê bûye du sed sê sal berî, sê sed sal berî destpêkiriye hatiye. Mesela em bibêjin du tene Rojhilata Navîn de Du tane quwet û qudret hene. Mîna em bibêjin, çawa bibêjin? Çawa ki îro yan ji wexta Sovyet filan derket, du tane pakt hebûn. Yek Varşova Pakt, yek jî em bibêjin NATO. Rojhilata Navîn de jî piştî Îslamiyetê du tane pakt hene. Yek Şîa, Îraniyan temsîl dikin, yek jî Sunnî, Henifî, Osmanlîyan temsîl dikin. Osmanlîyan hema heman sê sed û nod sal dewsa Hezretî Muhammed de roniştine helîfetî kirine. Ji bo jî îqtidare. Ê şerê ke navbera Osmanlîyan û du paktan de bûye, Şîan de bûye, Kurd tim û tim anîne em bibêjin hem asîmîle kirine aliyê xwe da hem jî yani quwet û qudretê teybetmendiya Kurdan hember hev da kar anîne jinabî mezhebî. Cenabî te çaw hûn hûn çaw asîmîle nebûn. Na wî ew dawî hêzdan hêzdan. Nika yê me jî wexta ki qetliyama Dêrsimê dibe yani Dersim mîna ki sitarigehê Elewiyan e. Xwe Dersim ji dayik bûyî? Belê. Ez li wê derê Xozatê eşîra Bextiyara eşîra me jî dayika min jî kalan in dibêjin. Li wê derê piştî qetlîamê we çax wexta ki çiyan dabûn Osmanlî pir ew kirin bigirin wê derê ama heqîqeten hem xweza wê derê hem em bibêjin

û qetlîamê herî mezin li wê derê bi sed hezaran însan şehîd dikin. Piştî wî asîmîlasyon dest pê dike. Çiya de kultur û çanda xwe ya Elewîyan ne Şîan e ama teybetmendî kulturêkî, çandêkî Şîatî yan jî Îslamîyetê girtine. Yanî Elewîyan. Ev jî duwazdeh îmam ji wê derê girtine. Ema pîrê wan heye, rayberê wanan heye, murşidê wanan hene. Her sal aynan îbadetê xwe jî cî tînin. Yanî kultura xwe wexta çiya dabin. Feqet piştî wî hedefê herê mezin Osmanliyan jî pir xwe asîmîle xwestiye kiriye. Çawa bû Te bircar da, kê bircar da? Erê, Çawa çima ha işte. çima çandî medreseyê? Belê. Bo çi? Bavê min pir zengîn dibe. Piştî wî yani piştî qetlîamê çil û pêncan da falan pir dewlemend e. E, îcar tu wê çavênikanî xwe ra bivêjî Elewî. La Elewî tiştikî yani dewletê wer e, îzah kiriye ki e, çünkî kulturî ki çand dike e, ji bo vî jî bavê min wexta ki zengîn dibe mecbûr dimîne navçekî heye depê ye navê xwe girêdaya xarpitê ye. Li wê derê pir zengîn dibe, arazîkê pir mezin digire. Ama li wê derê qaymeqaymê wê derê heye, miftiyê wê derê heye, axayên wê derê hene, begê wê derê hene. Ev jî zengîn e. Lê feqet e, dîn mutlaka eger dîn ki tu qebûl dîn dînê sunîtiyê jî girêdayîya dewletê ye. Yanî Resmiyetê de ew e, Şafîî filan derbaz nabe, Elewî derbaz nabe. Ji bo vî jî mecbûr dimîne çend duayê em bibêjin Quranê. Fêr dibe car caran tere ew kê mîna ku xwe nîşanî wanan bide, wanan re hay hindikan re dibe kîrif filan. Tere camî feqet heqber nayê karê xwe jî heye. Paşê min seydayekî rastî wî tê, yanî tê dibe Seyda ya pir jî hez dike ew Seyda jî Husênê Kamil Efendî dibêjin. Ev navberê de ne hem elewîtiya wanan temburê wan oda wanan de wa dar xistibû hem jî Quran her du aliyan de wanan berê wexteke ez tiştekî dibêjim pêncî û hefte va hezar û neh sed û pêncî û heft îcar bavê min min dike dide wî mêze dike kî Seyda ye her sal jî deh panze bîst tene ciwan tên li wê din feqîtî dikirin zivistanê Baje mam stet gotna te biştekê bibirim. Ji ber ku medrese yani adama te danî medresê bi armanca ku te herî bibî sunnî te danî an ji medrese ji ber ku e, em bêj medrese ne ne mesela dînî bû tenê. Elm û irfan hîn dibûn, e, xandinê hîn dibûn, matematikê hîn dibûn. Mesela em bêjin Umer Xeyam bigire heta cigerkûn. Hemya medrese xwend. Wekî dibistan bû. Erê. Tu bi vê armancê dayînî an jî ji bo ku tu herî bibî telebê. Bixwe sunî çav. Wexta ku dixwaze ku wa mîna min goya mecbûr dimîne, zengîn e. Tu wê çaxê Me desê çi hîn bûyî mesela pêşî ders wî dibêjim. Erê erê. Îcar min teslîmî wî dike. Kanîreşê Qarlova dibêjin. Li wê derê gundê Qayîkê heye. Ez terkiya wî de siwar bûm, bi hespê nêzîkî heman du rojan da, sê rojan da em gehiştin wê derê. Gundê Wanan, gundê Wanan da jî îşte medrese li wê derê Ya dest pê Kanîraşê. kir. Kanîreşê gundê Qayikê. Îcar li wê derê zivistanê jî min got ya feqî tên. Me dest bi elfabayê kir, Quranê kir. Quran Erebî ye. Mecbûr tu dixwînî, yanî şertê ki werdanîne, Îslamiyetê de. Ema tefsîrê wî Kurdî ye. Başê te gotiya îlahî dest pê kir, qesîde dest pê kir, mewlûda me lê bateyî dest pê kir. Artiq dengê me jî xuda dengî xweş da bi dinya. Heqîqeten ya belkî bingehê ki îro em dimeşînin ji wê dilê tê yanê. Di medresî de ve qesîde dixwin. Tabî heval. Mevlûd Tuhan, Mevlûda me Leybatî ji xwe wê çaxê tenê nika pir mevlûdê me hene êpê rewşenbîran nivîsandiye lê mevlûda me Leybatê heman hezar neh sed û yani pênc sîzda felan tam dîrokê wan deman da hatiye nivîsandin ew roj heta roja îro alema îslamiyeta Kurdistanê de ew tê xwendinê. Yanî wexta ku ew jî derdikeve heqîqeten mevlût yanî pir dewleta mûslimanan dabil'etir nebû. Di wî pêvajoya medersî de hînî sazî bûyî an çawa? Na na na na. Li wê hema saz heye. Ew ewk tune. Saz jî heye yanî îbadetê xwe yê ewk jî dikin. Îxtiyaran car caran remezan jî digirtin. Yanî hewkî daha elewîtiyê de hewkî daha pêşda çûne aliyê şîatiyê de. Ama aliyê din de jî diparêzin pîr û rayberê wan an ew edetê xwe jî berdewam dike. Çend sala dewam kir ew perwerdar Ew Karamedo? çar salan dewa, dewam kir. Paşê ez çar salan şiva dîsan hatim depê Qereqoçanê. Hatim li wê derê jî mekteba SRT min dest pê kir. Wexta mekteba SRT dest pê kir ji xwe ev kişî hebû tu bibêje dîsan wê derê de jî medrese hebû dîsan xwedê rehma xwe li van seydayê be bike meleyê çerkê hebû tek camîkê hebû wê navçê de tek mektebekî sereke hebû hem diçûm wê derê pêş re jî hatim medresê îcar medresê de jî me ra tecwîd dibêjin yanê bi em bibêjin zanistiyanê bi tecwîd em Kur'an me fêr dibûn yek jî bi meqaman rast meqam sabah meqam em işte bêjin kurdî hîcaz meqam çi kene artık sê melekî me hebû tirk bû ama rin perwerde girtibû hafiz bû hafiz metîn bû navê xwe jî wî dersêkî pir mazin bi evkê da bi meqaman da Nanimî name ki nota yanê. Me ji wî girt, piştî wî tabî deng daha reng û renk bûwa. Piştî wî jî mektebê de jî jar wexta ki dersê muzîkê dihat jar kilam jî fêr dibûn em. Kilamê radyo hebû wê çaxê tirkî, wê çaxê daha hîna pîlaq jî teze teze gramafon hebû. Heze teze derdiket. Îcar li wê derê jî em bibêjin min Em bijî ew edebiyatê de jî ew behsê şaira mesela tu ber tebestikî cikî de röportajekî de te dijî min çar cara berhema Ehmedê Xanî xwendî. Erê Mesela ew medresî de wî pewajoyî de an pişt re. Wê Ve çi demê dixwendin heye mesela? ama Çi dersî Em dan? Çi bibêjin. şair didan? Çi hebûn? meda teybetî teybetî teybetî em dîn ji xwe yanê r- rastiya wî da naveroka wî ya rastî mirovahiyê da ehlaq û kulture, çande yani. Eve. Ee, teybeti servi mesela em bibêjin ilahi û qesîde gotinên em bibêjin hedîsan bi vî awayî me dixwam dahînan piçûk bin çünkî gor vî demê yek jî Qur'ana xwe ezber bikin em bibêjin sureyê xwe ezber bikin pişî wî işte mektebê wexta kem hatin mektebê çûm têdê muzîk ya kilam dibêjim ez wê çaxê nûrî sesî güzel hebû Bu bir sesi güzel, Kürt. Evet. Hani me, me ev, ev teze derketi bu. Ev jî ji Urfa. Lê Tirkî digot. Erê Tirkî digot. Ji xwe tu zanî asîmîlasyonê herê mezin jî wî şeklî e, devletê girtiye dest xwe. Îcar me kelamên radyoyê hebûn. Radyo me gudarî dikir. Ez e, Tî bir heta de kengî dest pê kir çav bû. erê erê Sazê xez. Erê mektebê wexta min dest pê kir heman e, dersê muzîkê jî hebû. Yani ha- heftê da carekî jî min ew kilam digotin kilam ji wexta digotin me bosta hemû top dibin dihatin wê derê sinifa me yani pola me erê wellahî billahî Yani heyret man xweş bû yani hem mizgeftê da jî min dîsan röpertajan da dibêjim wexta ki min sûrekî bixwandana me mezîntî dikir sela dida piçûk yani min ki morel bidin me derdiketin selayê normal selayê dan em bêjin ev ki serê sibê nimêja sibê de ya ama heval normalê xwe de mezîn derdikeve deh deqa mecin pênc deh deqa sela dide û ezan dixwîne tê em du saet berê derdiketin ey xuda rebê alemê de careke çawa li xwe vegeriya ji elewîtiya xwe xweş îcar em ji derî şeş û şeş û heştan şuba bavê min ji derî derket wexta em derî derket îsan vegeriyan ders Îcar hatin Dersimê, Dersim zana kokî pir mezin e nav derema wanan da. Min kultura medrese girtiye, li wê derê medrese Quran tek malekî da tun nebû. Hemû tembûr bû. Yani wê demê. Hakikaten tun nebû. Yani îbadetê wan cuda ye, em bibêjin kultur û çanda wan a olî cuda ye. Wexta çûn nakokî ki me jiyan kir. Feqet hindik dem derbas bû, piştî wî jî ew ew kişî derket tu bibêje jenerasyona şeş û heştan ew şoreşa şeş û heştan em bibêjin ew dem jî derket hev ki wexta ha min saz tembûr bavê min ji min re wexta em qereqoçanê de bûn min ra girtibû min girtibû min dest pê kirol wê derê ew saz jî me bir wê derê niha medrese elewîtî û çepkirî jî ketin nav Tu nav vê derê dayî. Tu wê derê de derbas bûyî Dêrsimê Dêrsimê de jî ew heye. Tê xwe ça nas bike? Kengî te xwe nas kir? Xwe nas kengî dest pê dike? Belê belê na min hemûyan da jî xwe nas kiriye. Ama nakokiyan da çawa xilas bim. Hemû nirxin, hemû kulturê miletê Kurd in yan jî mirovahî ye. Ew temam ama dewletê wer kiriye kê ye. Ew zidiya ta wexta Osmanliyan ya û Sultan Selîm mesela wê demê de xistiye nav milet. Wernebe her yek çandike, kulturike, ehlaqike Ew tamam. Xwenaskirin jî esas vê dawî de xwenas. Ew tam bütün ku tu bixwazî. Ê li wê derî jî tu bixwazî nexwazî tesîrê em bibêjin e, saz, tembûr tamam elewîtî em geyiştin ama bi kilama, stranan. Pêş tu hefteyê de jenerasyonê hefteyê de jî hunermendan e, Davut Sulari hebû berê. berê yani pênceyî felan hakîqeten da usularî dengekî hunermendekî çawa ki kurdî da Celal Güzel ses heye ama Aleviyan da jî da usularî derketibû. Îcar me deyişê bî, beyîtên bî me fêr dikir. Piştî wî ew jenerasyonekî hunermendan dewlet teybetî teybetî asîmîlasyona herê mezin li Kurdistanê bi destê kurdan bi hunermendê kurdan Yani gihiştiye neticekî pir mezin. Li wî derê jî Mahsûnî derketê, Îhsanî derketê û derketû işte derketû derketû. Di arşîva Ecevît de derket gotiye pere bidine kesên ku stranê kurdî dîne û dikine tirkî lê eynî muzîkê wan teşwîq bikin. Ew politikekî devletê Erê bi sedan hezaran kilamê me werkirine bi destê me ama. Yani Dewleta Osmanliyan û dewleta dewletan dibêjin Tirk miletê Tirk nabêjim ez asîmîlasyona herê mezin qetlîama herê mezin zulma herê mezin e, bi destê Kurdan û kar aniye hevrakirine dijmin û û bi xwe jî seyr kirine. Çalakiya te hunerî ya destpêkê kişan bû, kengî bû li Kurdistanê bû an li derve yê, li Ewropayê bû. Kengî te êdî derket di sahneyê te got te lê da. Wexta ku ketim navê çepê Tirk ez hereketê kê em bibêjin çep dabûm. Dev yol dibêjin, devrimcî yol dibêjin. Rêkê em bibêjin Mahir Çayan vana. Li wê derê bû me li wê derê îcar stranên şoreşgeran me dest pê kir got. Ama ez wexta ku dibêjim jî min çend tine kurdî jî dikir nav. Gor xwe wê demê eyar dikir dikir nav. Îca rehbalan digot eger Kurdistan ava bibe em te nizam bikin çi. Çunki wê çaxê em bibêjin Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Îbrahîm Kaypak Kaya êdamkirina wanan eger sedîda pênc e çil lêvî sosyalîst in, komînîst in ji bo wî ye sedîda şeş Telefuza Kurdistan kirine. Rin xirab. Kurdistan cara yekemîn wê demê hatiye nîqaşkirin. Kurdistan koloniye yan ne koloniye? Kurdistan cuda xwe tevger bike yan em hev re bibin va Kurdistan te got temam. Ji bo vî jî mesela vê verê de xilas kime. fikir kulüpleri dibêjin. Yani fikrê kulüban yani Tirkî navî wer lê kiribûn. Civat hebûn fikir nexweş. Civat yani bawer bi şeş tu heft falan. Mesela wê demê da nîqaş dikin. Em Kurdistan em şor riya şoreşê çi wa belî bikin. Em serê çiyan da derkevin gerî latî bikin, bajaran da dest pê bikin. Taylan özgür heye wê demê. Bedeş siyasete giran cî biçaxî. Na na na ev ev ev banan dimêjim ez. Yani çawa mesela Kurdistanê û çep û devleta Tirk bi derî hevkê xwaz wî bînim. Ew jî dibêje ki em ê gerekî derbazî Kurdistanê de bin, Kurdistanê ra Kurdan ra têkilî çêkin, şerê çekdarî dest pê bikin, em ê Kurdistanê wer azad bikin bi Kurdan re. Wê demê jî neze diyara yek Emîn heftekî şiva kont gerîla dibêjin ya faîlî meçûl destpêkê Taylan Ozgur kuştin. Ben dixwazim bêjim ki Kurdistan gotin weqes me ji wê derê dîsan ez jî erê dest pê kir kilam stran ê piştî wî jî tabî evînî dest pê dike tu bixwazî nexwazî parçekî jiyanê ye. Di hevala şengirê de hingî hewnas kir? Ji xwe min tu bû tim dibêjim dîsan ji min ra evkê evkê pes. Barim te röportajekî de dibêjî ez pêşî bima aşkê xwedî. Aynen ay sehata te xweş. Rast e heqîqeten rast e. Yani were yani min medrese çûn bavê min ji xwe dayîka min ra dibêje tu va gerekî bibe berê wexta ziman dikevim ya dibêje gerekî bêje xwe da. Pişra bêje Muhammed, Hizreti Muhammed, pişra bêje dayê bavê. Ê medrese jî loma şandiya we qas tesîre yani mêrik. Çünkü xwe nikane ifade bike. Îcar hakîqeten wer bû heval. Ez berê aşiqê xwe da bûm. Ama berçavan da eme ömrê xwe da ya ömrê ki zarokiyê wî da vê derê me bingeş xwe li vê derê girtiye. Ê pêşta tu mezun dibî em bibêjin tu bixwazî nexwazî em bibêjin evînî dest pê dike. Îşte şengê Xuda Rebî Alemê Alî em gehiştin hev din. Evîna sihê çar ez pê kir? Ya sisiyan jî tevgera azadî. Me va sê eşq anî tevgera azadî da gehiştin netîca heq û heqîqet û eşqê heval. Ma te behsa hebala şengê kir filan civê evîna wa çend zarok Ay saate de xweş be. Nika min we çaxê wexta ke ev dest pê kir yer kilamê şengê dest pê kir. Yar me dest pê kir. Millet yani bajarekî navçeyekî piçûk bû. Tu bixwazî nexwazî ew jî tesîrîkî pir mezin hem civakê de hem jî anî xuda ew yani teybetmendiya vê jî ku tê deng xweş e. Wê çaxê yani. Wa deng sedî de heştê wî çû. Ne nêre nika wa. Yê me sê tene ciwanên me hene val. Min navê wanan jî Yek Taylan Özgür ev dest pêke em bibêjin şeyke. Dîsan Nur Hak, çiyayê Nur Hakê da Sinan Cemgil wanan hene, min navê yekî Cemgil danê. Navê yekî jî min e, e, Bilal danê. Bilalê Hebeşî. Bîlalê Hebeşî jî aliyê îslamiyetê da ew jî biwerzîne yanî dest bi kisela xwendiye dengê xwe pir xweş e em bibêjin bi îlahî û qesîde û bi dengê xwe jî yanî pir însan jî vegêrandiye em bibêjin îslamiyetê û rolekî pir mezin lîstiye bi çandonera xwe erê ew jî ber bû. Erê ez barim de ciwan jî şehîd bûn ji hewaşa ve serê ve saf mina mina hezaran sed hezaran. Jon derket na Ewropayê. Erê ha wê demê. Ez Ewropayê çawa bû hat kiterî belki röportajekî de behs dikî. Erê. Behsa komelekî dikî. Erê. Ez çima komeleyekî jinekî destê min girt.

aliyê siyaset û polîtîka we em bibêjin şoreşkerî de dixwazin xwe re rêkî bibînin ez yanî hûn dizanin tabî min got ez dikanim ji we re bibêjin nêzîkî tevgera azadî pkk bibin ama mesela ciwanan re jî min got wexta ku hûn dikevin vê derê jî ema fam bikin wer bikin we gavekî avit Gelek wê gava xwe da xwedî derkevin li wê derî bimînin bîne erê ama ser hevda mînake xwe bavê cî deryayê û dixendiqîne Meryem û gelek merû bizane û here bizana û here wanan ji wer kir ji kişan komele bû erê îşte vê çaxê hevalekî me welî xwedî heye welî nika hevalekî me ye ew ji ser çand huner de wer bibêjînim xelatê xwe dike hat mala me mala me da

Ya çepê Tirk e wê çaxê wa çepê Tirk jî e, wê demê yazdeh tene e, em bibêjin rêxistinên çep û almanan re hember me da enîkî çêkirine. Yani tevger azadî da. Ez jî derdikemin ser sahnê da ez dibêjim ez ji Kurdistanê da nêz dihatim ji çayê Kurdistanê ji wara selam gerîlayê Kurdistanê ji wara selam ha yew ez têm xwar hevalê min Alî Esker hebû. Yew digo comert bi ew ji hunermend e. Digo comert Yo tu tu PKK yan tu dev yolî birayê binê Herê ya bu ez demokratîkî Kurdim ya abi na na got tu demokratîkî Kurd Te cem wan bû rehî te cem PKK Herê na na tu demokratîkî Kurd ne ez wî jî bêjim Îranî dike tu got tu qutê xwe li vira dixwî Hekî xwe jî terîr bedrî çêdikî ez wî qebûl nakim nizam tişkî werçebû yanê destpêkê dixwazim bêjim wer Piştî îşte du sal derbaz bû. Salên lotî bûn? Erê, nodî da. Heştê û neh not da. Heval îşte yek jî mêrê zozana me ew jî min net zaniya mêrûye ey Smaîl bû navê xwe ew jî kadroyekî bû. Paşê qezayekî derbaz bû çû ser dilovaniya xwe. Ew jî berpirsiyar bû hat got ya comerd Go yaw carê were komalê me jî hene yê çand û hunerê yê hunermendan ez ji wan pir hez dikim. Ew huner ku me bû piştî koma berxwedar ama heqîqeten pir hez dikim. Go carê were wê demê ez da teze da da qut bûm ji wan re min got riya we vekirî be Wê ku ez da ez derbasî vî alî bibim. Îcar Nûrnbergê de cara yekemîn derketim ser sahnê. Dilgeş jî erosan falan çêdike, ew jî sahnê de. Koma Berxwedan jî hatiye. Wellahî wê demê jî terterekî mezin hebû, ev Husên Yildirim falan derketibûn. Neyse ew jî çirokî din e. Yanî xefletikî, yanî şabûyîna dijmin hebû, dijî me hebûn lê feqet milet jî ew rojên teng da miletê kurd nizanim çi hîkmete çi ye yaw gavê wir em bibêjin bersivîkî wir nîşan dide kî dijmin jî şaş dibe em jî şaş dibin. Yani pêşketin wan deman da dibe. Neyse ez derketim li wê derê min cara yekemîn min kelam hevala xanê jî wê demê mêze Xanê Aşkan. çal erê Xanê heval jî meze çand hunerê huner komê dikir. Min ra gotin ez işte ew jî kêfxweş bû. Paşê ji min ra hevalan got ki ya were vê derî İsmail işte gotim got were huner komê carê bibîne hunermendan e jî ez û şengî hev ra çûn. Em çûn vê derê hevala xanê hat gotin xêr hatî. Wexta ki xêr hatî destê min girt, ew çîrok ew e. Heqîqeten heval jiyana min a ki berê derbas bûye, ew em bibêjin qederiya ki me kultur, kultur çand jî nabêje ama ji sîstemê dewletê û jiyana em bibêjin beredayî girtiye. Yani çep û rast nebelliye. Înan ke wanan hatin mîna neynikê hember min ruhekê nuh da ew destgirtina wer jî girt ke wan yanî min got ya xuda ez da mêran me zanê mêr mêrin ku ma mêrî wêrî filan hep ket bin erdan ningan zanî a wellahî min ev yanî ew kultur jî êdî te hatî hunerkomê erê

Meşe Ödere em her bi hüst bi hüst Avrupayê de hemû kuçeyê vanan da. Tu zanî çalakiyê em bibêjin şehadetan hebû, çalakiyên yanê mehkeman hebû. Geriyan fursetê ki min nedike ez ez kilam digotin. Kilamê huner komê berxwedan yê tu bibêje şivan perver yê dilgeş kilam pir xweş digotin kilamê wanan. Bi wanan ez diçûm. Cara yekemîn strana yekemîn bo Koma Berxwedan bam kirin gotin were vira em kasetkî derdixîn tu ji kilamikî bixwîne. Kîjan kilam? Em go erê kîjan go çi bixwînim hevalê Sefqan şîrkî nivîsandiya şehîdim. Zanî go vî bixwîne. Wexta ku go bûk temam ama min go ecele mekin ez gerekî muzika wî ez çêkim. Muzik ji min re got min got na ez ez çêkim. Min bir hema heman nêzîkî Wexta ki yek ez çi bibêjim ez wer bibêjim pîlê min negire carcaran dibêjin ya eger guhê wî negirê ew nahêje îcar hevalan jî peş keşî kirin ji me ra ez çûm dest pêkê min ez şehîdim muzîka wî jî hazir kir min hat xan dest pêkê ew kilam ez barê me stran pişta

gotu were em nîsan derdiqîn jî kilam kî hazir ke îcar min ya kilama bina yekemîn jî ya orî ya xidir ya duzgun baba mêze vanan de hemû bingehê ew ol tasavvufê heye hemû ji wê derê tê tabî evê din jî te dewlemend dike mavçe pê tirkan da kilamekê te gotiye em bibêjin yê gelerî gotiye cem da qet kêm qet kêm qet kêm pênc sed tene kilamê tirkan hene te cik te dibêjî dibêjî çil sala ez welat welat digerim çar pênc car çûma hotelê. E wellahî billahî. Çi erê ew Min ez heval dunyayê heman heman bibêje Japonya, Kanada, Avustralya, Amerîka, Skandinavya, her derê, Qazaqîstan, Qirgizîstan, Ermenîstan, Azarbeycan bibêje saya vî miletî de quwet û qudreta tevgera azadiyê hemû rê ji me re vekirin em çûn derketin huzûra milet ama înan ke heval Ez mi ya çar pênc caran yan çûme yan neçûme. Yani pênc caran tu bibêje hemû malan damane. Ji hati behsa tesewufê dikî tu dibêjî metaforê wê eşqa, şeraba, xwedaya, nizanim tu behsa tu sa dikî. Na nika tesewuf edebiyatê da rojhilata navîn da hemû edebiyat hemû em bibêjin pisporê yî karî mesela kî em yani yê me û yê Îraniyan teybetî Aryan milletê Aryan ji xwe milletê Aryan aliyê piştî İslamiyetê beriya İslamiyetê insan zerduştiyê da jî ew dewlemendî heye yani aliyê çand û hunerê da fakat piştî İslamiyetê da aliyê edebiyat û çand û îlahî û qesîde û beyîtan da yan jî edebiyatê da bibêjin tevahî xemla xemla e, İslamiyetê xemla Xweda, xemla xweza û xemla însan, xemla felekê jî. Felekê kevkî tiştekî din e yani. Elhama xwe çi dikî, dema da dinivîsî? Erê, wexta ki yanî rolê herî melîzin îslamiyetê de bi edebiyata Arya, mesela Ahmedê Xanî, Medaşiyê, Melleyê Cizîrî, Melleyê Bateyî, em bibêjin Feqiyê Teyran. Min hesab kir yanî me mêze kir hevalê ke me rewşenbîr digot sê sed û pêncî tane yê berê û yê nuh. Em bibêjin sê siz û pênce edebiyatçî şaîrê me hene. Zanî îca romanan da edebiyat da tasavvuf ve edebiyat ya yani ev kê da aryan da jî hemû edebiyatê genel da mutlaq tê da tasavvuf edebiyat hindirê İslamiyetê da lêkolîn e, fikr e, digere, rastiyê digere. Yani ev Dînê ke em bibêjin bawermendiya ke dewletan çêkiriye ti Emeviyan dest pê diketê. Min gava din got ya piştî Emevî pênceh şêşt heftê salî paşê Abasî derbazî vedî paştî Osmanliyan paşê em bibêjin Îranê girtiye dest xwe. Îran destpêkê aliyê wî demokratîk heye. Wexta ke bû dewlet îcar xerab kir. Ji bo wî jî

Erê. Te bixwe nivîsiya teksta car caran? Aynen. Gotin nivîsî. Ji de balkî şat se bala me kişan. Mesela te behsa Rêberê Gelek Abdullah Ocalan te nav nadî. Belê. Lê dema mirov gudarî dike mirov dizane. Di vir de heneke jî hêza hunerê ez barim. Belê. Sergirtî. Serokatiyê em bibêjin rêberê me rêberê mirovahiyê gerdûnê. Rast de rast jî ez çiqas çend tane kelamê min hene ver mesela ama sanki wexta ki telafuz dikim bi edebiyatê ki wer xurt gerekî gerdûnî îfade bikî ki em bibêjin cihê xwe de rûne. Ama ji xwe ra dibêjim Tenê slogan warî bigirî dest xwe, hişka hişk, înan kî tam mirazê dojmin kar tînî tu. Yanî xwe radibêjim ez. Ji bo wî jî wê kilamê de jî mesela ji mirinan derxistim, yekê jiyan da min her bijî bi hezaran serokê gelê min. Mesela wî dibêjim. Yanî telefûz kirin pir me de gerçî girê revanan pir tişt hene ama pir dirêj nekim te çawa. Baş siyaset tu dibêjî siyaset û huner bandorê li hev dikin, dûrî hev in, dibin, nabin, bi hev re be pêwîst e. Mesela hin kes dibêjin ez nûça goderî nakim qet. Gelo mirov ji rastiya gelê xwe dûr nakeve, o çawa dibe? Min röportajkî ji min re çêkirin hewalan li zêd nêzîk pênc şeş rûpel nivîsan. Lêkolîncî çêkir. Dest pê kamera vahiyê bigire. ta ji Homaros vî alî bigre yan jî em bibêjin ji zerrûştiyê bigre were yan jî îslamî û sê dînin em bibêjin çar dînin semavî e, yan jî Rönesansa Ewropayê bigre yan jî ji Sokrates bigre e, em bibêjin demê vê yanê beriya mîladê em bê sê çar sal berî tu bigre hemû rewşenbîr şaîr, felsefecî em bibêjin jiyanekî xwe umrê xwe heta Ehmedê Xanî bigire Lîlaweryanê heta heta Hafizê Şîrazî bigire Fîrdewsî bigire artix çi heye pir e bero dikanê bigire umrê xwe Nesemî, Helacê Mansûr umrê xwe Wexta ku bi ziman ketine hevsaliyan xwe da dest pê kirine xwendin û umrê xwe ne zewicînê jî jiyanekî du emîn qebûl nekirine zînanan de mane. Hatine êdam kirin darxistinê wê derê de mane. Destê wan jê kirine, çermê wan rakirine. Rasterast eger însanekî rast ama rast yanê dibêjin ya bi ronak bîr. Eger ronak bîr bî yê netezîkî yan jî yê civaka mirovahî bibî heqîqeten însan wexta ku mêze dike destê xwe ji dunyayê kişandine û her tiş ji bo gelan û bûne malê gerdûnê. Lê ji rastiyê gelê xwe dûr neketine. Na yani çewa waye ama em nika çewa dikin Ez xwe ra nabêjim ez hunermendim. Erê taqlîtê erê dibêjî hunermend. Her hunermendekî gor xwe ez yê me ra dibêjim. Dem û zemanê xwe de rolekî pir mezin jî lîstine nav tevgera azadiyê de. Bi şer re hev re bimeşî. Mesela em bibêjin hevalê Sefqan. Destekî da sîlahe Destekî da tembû re, gavekî wî li serê çiyan daye, gavekî wî li vê derê. Yanê ew tiştekî şî. Hemen de şoreş kirin. Erê. Mamosta Mîzgîn a keza. Ez gotin te verim bûre ji ber ku ez xwazim bigme berê. Aman tu midale ke. Ti lê tişkî dê ji ber persim piştem behsa wê berhemê bikin. Te dibêjî ez min daxî wî tu nikarî naxwazî bi tirkî rûportaj ew bikî. Te dibêjî rihê van gotina dikuje. Çi ye ji bo çi te bi tirkî naxwazî rûportaj ew bikî yan jî biaxivî bi keskî re? Yani çavê min ruhê min da vîjdanê min da her zimanekî qedîm e pîroz e. İster Tirkî be, İngiliz be, Fransî be, çi be bira be. Feqet wexta ki mesela Kurdan zimanê da bû me da dewletên destelatar tenê ke me tunne bikin, fîzîkî nikarin tunne bikin. Bi asîmlasyonê. Û êrîşîkî wer dikin ke ser ziman û tabî ziman deriyê em bibêjin netewê ye. Yan jî şehadeta netewê ye. Yan jî qiblegahê netewê ye. Yanî weqes pîroz e. Dujmin piştî teybetî yanî wexta ke dewlet ava bû Qetlîama ki ser me de derbas bûye ji bo zimanê me. Ema sera hunerê jî di gotina de ye. Erê. Ji ber ku berhemên te kurdî ne, stranên te kurdî ne. Erê. Ji ber vê jî te nikarî tam tirkî îfade jî bike di war. Erê. Na tirkî nika çawa? Yanê tirkî îhtîyac tune. Îhtîyacê me heye ki em muhtac in ki em zimanê xwe xwedî derkevin, kilamê xwe. Ez tirkî jî xeber didim. Ez bida pênc sitene stranên tirkî heye. A şekil jî girtî ye. Bi çi mij girtiye? Ez wexta car caran malbatekî de hevalekî mesela çiya da. Ez çûm carê em konferansikî me hebû. Em çûn wexta êvar bû em dehe dehe kes cuda cuda terin ciyê xwe. Îcar gotin hevalê ji mir tembûra xwe jî xwe rabîne. Tirkî bêjî strana Tirkî me nebêje. Na na em behsê berhemê bikin. E tamam. E tamam. Niha vir de wî berhema

te bi zanabûn ne ev hozan avê belê belê îbo îro pê em tere bêjin hozan cimer belê belê belê aynî wer nika zeman dem dervaz dibe însan pê xwe yani em wer bûne ke heta gelê me biçûk bîle devletê yani teybetî wata hozan yani xwenasîne erê wataya hozan xwenasine yan xwe nas bike Sokrates jî wergotiye, Serokê te mejî dibêje berê xwe nas bike. Di wexta ku xwe nas kir, zanistî li wê derê dest pê dike. Rêbera xwe dibêje, heta hûn xwe nas nekin, hûn nikarin siyaset jî bikin, hûn nikarin bibin bersivagera xwe jî. Ay sexeta te be. Ji bo wî jî me li vir a jî xozan Kirmancikiyê yan jî Zazakî Dimilikî wê gotinê de ye, Min ji wan fam nekir tiştikî, min Ozan, car caran Hozan, belkî Hozan hevalê me yê, hevalekî me ji min re got Ozgur. Hevkî wî jî tarîf kir ema detaye ye, go ew jî tenê wê derê, digêşe wê derê ema heqîqeten mana wî min nedîtiyanê. Paşê min got em wê çaxê em bibêjin ki Hozan yanî xwe nas bike. Belê. Xweş e. Xozan, Kirmancikê. ew çê Xozanê ji bo Xozan daxê. Xozan daxê. Erê, Erê. erê, erê, erê. Mamoste ne hawerde deh berheme ne. Belê. va. Çarde enstrüment lê de ne. Newsa. Erê. E, Piranya wan yên e, te berhemê em bêjin Melayê Cizîrî, Pertebegê e, Heqarê. Hekarî, an jî berhemê wî rengî lê yek dihev, yek dimilge, zazakiye erê. Sisê Sê jî, ev. Ev erê. xwe ev kom kirine gelin an jî yek jî te ez bawerim ew hezar hezar

te çawa hilbijartin? Belê. Mesela te çar cara Ehmedê xwenî te xwendiye? Erê. Te ti berhem jê hil nebijatiye. Gelo yê Ehmedê xwenî nabne helbes? Pirin, dibe, çawa nabe? Me meraq kir. Lika, tu zanî... Mesela sê yê pertebek hene? Erê, min va gotinana, yanî ev helbestê wanan, vejeyê wanan, min gotina min, meqsedê min ew derkevin holê û em nîşanî gor xwe, her kes Yani helbestê wî şîrî wî em bibêtin ser sosyal medyayê da degerî însan hene, qîmetî însan hene, karê xwe dikin. Ama aliyê muzîkê da mîna tasavvuf edebiyat me got. Ama yani terêna ke ya du emîn heye ya sê emîn heye vê saetê ji watin ez gerekî hemû ruhê xwe, umrê xwe bidim wê derî. Ji bo wî jî deh tene wexta ke hene Min dê Ahmedê Xanî jî Na na te li gorî te li gorî dilê xwe te li gorî çi hilbijart te Xwand mesela bibêtin Qadrî Yildirim me varê jî sam behs kir vî warî da xuda rehma xwe lêke xewatekî pir rast rast jî teybet çêkir bû ser çand û huner û edebiyat û olê da min xwand hemû mesela tu dixwînî pertev pekere heqarî yek du sê yanê gor min vekî hemû dîwana wî xwand ema nav da gehiştim derî kî min got va temam xweş e va hemû xweş in ema mîna ku em bibêjin huner çand edebîyat Rojhilata Navîn da gava gava Rönesansê jî navê dikin. Mamoste niha de em vê guderê dikin û em mamoste em xozan ji merdê berê guderê dikin mesela car caran an jî za e, xozan daxê ay felek dengekî otayeke bilind biqêrîn di vir de nermtir çi ye û bandora tesewufê ye te bi xwe bircar da te nerm bik min rû his dike nermbûnek çi biye rast e nikam medam genel yani çand û hunerê da Çunkî nav şer dane, tofan heye, tê tele, îcar bilind dixwîne. Dilogan, bijwer, her kes şî li wê car dixwîne. Govendê feqet millet telê bi wî hetan roja îro çil saleke hatiye. Pir tiştekî pîroz e ev dem. Ama me gerekî hunerê de muzîk, muzîkman yan jî em bibêjin însanekî stran dixwîne. Stran ew hunermend entelektuel hene ya ew entelektuelê rast wexta ki diaxivin meriyan mest dikin. Yani gotin ki em bêjin konferansekî didin. Muzîsyen yan jî em bibêjin stranbêj. Asta herê jorunda îfadeya herê mirovahî û gerdûnî ye. Gerekî wer bikikî bikeve genê însan, ruhê însan guhdarî bike. Tu mesela wexta ku derdikevî govend dest pê kir artiq çi dibêjî bibêje. Ji xew govenda me nebe em nika dinyayê de belkî nexweşiya herê yani çi bibêjim keşif nebû me girtibû ew jî lazim e lê feqet heta nika heqîqeten însanê me gelê me hîna da guhdarî nekir çi dibêje me tu mesela car caran kiram guhdarî dikir yani milyonan însan guhdarî dike ama tu bibêjî va car caran çi ye Hûn ne li şitiye wa têr têmîz baz bi gudarî bikin tune. Na dewa te gudarî dikî wa weste tiştekî ku dilê te de mabet te bêjî ax xwazî wisa biya an ya we an bi dilê te dirhe hate serê te li gorî te te rê jê razî wê berhemê. Li ka çardeh Siman lê xistane te jê razî niha wê berhema xwe. Li ka destpêk destpêke va ez hevalêke Hakan Akarî wî re me xebat kir. Wî jî teze tişkî wa dibîne. Pir salan e tercûmayê xwe jî heye. Lê va destpêke despêkî tu mesela min digot aryam yani enstrümente aryam bibe yek jî heval jî got yê rojava jî bi têda bibe ema sentez giçekin feqet me ez dixwazim yê aryam bibe kemençe her kes lê dixe ama kemençeya aryan îraniyan kurdan wê derê wexta lê dixin yani rih dedi. Ruh heye. Yani setare, dutare, neyê wanan, bilûrê wanan cuda ye. Ji bo ji binê re ki me kemençekî me xwest ki em bînin ya hemû şeş mehan salekî hemû konsertê wanan hene. Ev kemasiyê me bû mesela. Ji bo amade du sal dewam kir. Erê, erê du sal ama berê tu bixwazî nexwazî tu çi çêdikî bikî mutlaka dilê te da hindik kêmasî tu dibînî ama tercümeya ama cara duemî em bibêjin wan kêmasiyan jî bibî kêmasî tim û tim yanî afirandinê de tim û tim dibe Sokrat Tesla dibêjin a kûça Atînayê da ciwan derz û rawî digot dibêje hela tiştêke tu dizanî ji me re bibêje dibêje tiştêke ez dizanim nezanim yanî li wê dilê dest bidî ama tiştekî diafirîne Navî afirandinê de tu mecekî set tene piskilekê din derket. Wa wa wa sînorê wî tune yani. Ve klîbek jî çêkir. Bo yeke zazakî ke demelî bû. Erê. Erê klîb ez warim hunergeha welat montaj kiriye. Belê belê rast e. Dîmenê te dibir kişanayê di jî. Erê li vir jî silav û hurmetê xwe jî wan re bişînim qene. Ser xêrê ve. Tiştekî xweş wî derke ewlê ez warim. Wekî di jî kesê bixwazin wî ew bikin QR kod heye. Erê. Kodê dixwînin. Hay sax bî. Hemû berhemê te hemû teksta niha û ya berê ber gorî niha jî hatiye ser rastkirin ji ber ku baş nayê famkirin belkî ji dîwana hatiye girtin li gotiya belkî erebî tê de hebin farisî hebin li gorî na hatiye ser rastkirin jî û tercuma îngilîzî jî çêbiye ji bajê art rekordî hatiye çêkirin erê art dema dixwanin erê lê di nav de ew tenê belkî deftera berhemê ye belê ne sîdî ye yanê kes dibîne belkî belkî sîdî ye ne sîdî bixwe ye ji ber ku dema sîdî ye kê ew bîye

me yani peşkeşî milletê xwe gelê xwe kirin. Yani her kes rengekî ew ez şabûyîna min li wê derê tê. Her kes kilamîkî da, muzîkîkî da, kilîbî da, mesela kilîba ki te da derbaz dibe Avustralya min re telefon vekirin gotin ku hevalê ji Omer pîroz û bimbarek be. Got tam me heşt caran guhdarî kiriye em giriyane. Yanî va ji bo min re heqîqeten qîmetekî serwerîkî pir mezin e em layiqî miletê xwe gelê xwe bibin. Vir şiva ji kar û xebatê xwe de ez bi wî şa bûm. Riya me vekirin yanî gihiştin yanî qismekî gehiştin armanca xwe. Yanê xwesteka min ji ciwanên me teybetî xwe bidin ser tasewuf edebiyatê. Aryan seroka po dibêje em miletê Arî ne ji Aryan qut bûne ketine bin bandora Tirkan û Ereban. Em lazim e ke deriyê Aryan vekin. Hem aliyê ola ke dewletan girtiye dest xwe bi tesavuf, edebiyatê li wê derê gavê pir mezin tên avitinê. Hem ji aliyê em bibêjin elewîtî û çand û hunerê de em riya me vedibe em digêşin miraz û mexsedê xwe. Ciwanan re, hunermendan re banga min va ye. Her hunermend tacê serê me ye, hurmetê xwe digirim û gelê xwe re jî wê rojê ez derkevim gruba me jî orkestra me jî derkeve huzûra milletê me em ruhê xwe nirxê xwe kedên xwe û yê milletê xwe û xwesteka em bibêjin şehîdan û xwesteka serokê me heqîqeten li vê derê veşartîkî qismekî heye li vê derê em hev re parve bikin. Saet xweş Ozan û spas dikim savî û hevalê me ye em bibêjin Art Record Vira xebatkarê vê derê ser em bibêjin kamarayê, em bibêjin evê ke stûyû da xebatê xwe dikin, silav û hurmetê xwe ji wan re jî pêşkêş dikim. Em pir şad bûm ke îmkanekê werda me. Ji bo te jî hurmet dikim. Xwedê miraz û mexsetê te cî bîne. Mala te wê, saet xweş mamoste. Wê temaşewan nêja gotineke dibêjin di edebiyat de her tim tiştê nûjen bixwînin, nû bixwînin lê klasîk her tim nûjen e. Hûn jî bi wî awayî mamoste hemen behsa tesewur dike. Ew jî beşek ji edebiyata me ya klasîk e, gelekî dewlemend e. Ez jî bi çarîneke Baba Taharê Uryan, Baba Taharê Hemedanî xatirê xwe jewab bixwazim. Dêbêje, Ez ê biçim ji vê alemê bi der çim. Ez ê biçim ji vê alemê bi der çim. Ez ê biçim ji çîn û maçînê dûrtir çim. Ez ê peyamekê biçinim ji yarê re. Eger dûrî xweş e, ez ê dûrtir çim. Em spasiya we dikin ku li me temaşe kir. Bi hêviya rojên azad dem xweş.